Zay ny mikasika an'iny fa toka sady amin'ny tapany fahatelon'ny fandaharana moa zany isika dia ny fotoana izay andraisantsika vahiny ka ho an'ny androany dia vahiny hafa indray araka ny anambarako no entina ho antsika izay mpanakanto ihany sy no entina ho antsika fa Fampianarana ny fiteny betsimisaraka avaratr indray no hoentiny izay amin'ny alalan'ny tononkira moa izany no hitondrana izay fampianarana voambolana sy fomba fiteny ary fomba samihafa izay. Ndao ampidirintsika avy hatrany ny vahinintsika. Miarahaba antsika jiaby izay magnaraka ny fandaharagna. Agnarako moa William Mahery Lando izay fantatra amin'ny agnaragna andesigna amina mpihira hoe Wally Milly, boaka amin'ny faritry Tamatave, Région Nagnalanjirofo, Distrikan'i Mananara, Kominina Sandrakatsy, Fokontanin'i Varary. Antony itongavagna aketo moa amin'ny resaka fampianaragna tenim-paritry dia mihalaka amin'ny ampitsony hely amina resaka tononkira indesiko izay ivoizagna amina teny Betsimisaraka Tahavaratra izay miboaka amin'ny Distrikan'i Mananara dia somary maromaro mifangaro agnatiny akao raha ohatra hoe tegna mitandregna aminazy misy magnano hoe fiteny tsy mety zegny nefa hoe

Sa valalagna hoe midika hoe fagnanaovagna ino ma zegny e? Dingagna, dingagna, fagnanaovagna dingagna araiky amin'ny raha andeha hatao. Dia ny koragna an-Jagnahary, koragna amin'ny Zanahary zegny e, za- hiresaka amin'ny Zanahary, zany hoe Andriamanitra. Dia misy, io zegny koa fa hiresaka amin'ny resaka Zanahary sy ny Andriamanitra, Tsy mandehandeha fahatany ilay raha. Na amin'ny nijeren'ny mpianam-piangonana aby mbola misy hoe ataontsika ny hira fidirana sy ny tariny maromaro raha vola ny agnatiny aka fô tsy dia voavakivaky ilay raha fô ndesy kagnazavana azy foagnany. Dia hoe tonga eto zahay maromaro. Matetika zany kôfa amin'ny resaka amin'ny laharana fomban-drazana. Tsy vitanao la, tsy ataonao la règle na amin'ny nataoko hoe joro tsotra foagna hoe tsy vitanao la règle raha misy ny ôhatra misy mpijoro, misy ny mpangataka joro, de misy ny mpangataka hataka, marobe tsy vitanao la règle zegny e, de tsy maintsy ôlo maromaro agnatiny, zany hoe tônga eto za eh maromaro tsy maintsy magnano fampilazagna azafady e, de agnatin'ny fômban-drazagna le ampilaza le raha tiagna andeha atao, misy fampilazagna alôha Zegny hoe fampahafantaragna zegny ny raha karaha njao e! Fô tsy raha hoe karaha tsy karaha tsy ka le ôlo ôlombelono fôgna le raha zegny e! Ôhatra hoe mivôlagna za ke a! za rô amin'andro karaha njao za ndeha vahiny aminà akagny e! ôhatra, zany hoe hivahiny aminao za amin'ny andro ôhatran'izao, zany hoe mbô tsy tampoko le raha. Dia le aketo nefa ny fampiomanana fampiomanana zareo le le zagnahary zany hoe zay ho avy andeha hiteny raha karanjao raha karanjao andeha ataonay raha karanjao andeha ataonay de tonga fotoagna de aroso le zavatra zany hoe tonga eto zahay maromaro tsy maintsy magnano fampilazagna azafady e! Mampilaza aminareo tô mpitany zahay tô misy raha diagna zegny hoe

Fa tsy zegny loatra nefa ilay tiako andeha hazavaigna fa le maha fomba anazy mitovitovy amin'ilay hoe mitovitovy hevitra amin'ilay hoe famadihagna ihany fa le fomba filazana anzy no sama hafa zegny hoe ôkatra vokarigny vokarigny alagna am'ilay place nisy a zegny hoe alagna am'ilay place nisy ananjy mitsiny matetika izy aminay hoe

fangalana ilay razana tamin'ny tany nametrahana azy voalohany ateriny amin'ny ra amin'ny tany tokony honenany, izany hoe mody hodiany amin'ilay tany honenany tsy tsy any hikitrahana azy intsony fa mipetraka akany izy mipetraka am-pilaminana hono. Misaotra antsika jiaby naharitra hatramin'ny farany.

mandram-pihaona andraikany. Eny ary dia ankasitrantsika izay fampianarana sy fanehoana ny fiteny nentin'ny vahintsika izay. Inoana fa misy ny zavatra voaraintsika tao anatin'izay resaka nentin'ny vahintsika izay ka mifarana araka izany ny fandaharantsika tsy hay Mitsiankasitraka ny namana mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny Minisiteran'ny Serasera sy ny Kolontsaina. Mankasitraka ihany koa ny mpiara-miasa rehetra eto anivon'ny Televiziona Malagasy sy ny Radio Madagasikara nampita ny sary sy ny feo. Ankasitrahana ny mpampiakanjo izay miara-miasa amin'ny fandaharana, ny LDS Gasy Lanisoa eny Ambohimanarina ary indrindra indrindra ianao mpihaino ao an-tokantrano izay nanaraka anay hatramin'ny farany. Ametraka ny veloma Mandra-pitafa ao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.